Pethau wedi bod yn gret. Um, Dechreuon ni diwrnod wytha awst yn Llundain. Uh, hwylio drosodd i Rio yn Brazil. Uh, wedyn drosodd Atlantic eto i Cape Town. Uh, drosodd i gorllewin Australia i Albany, Sydney, Sydney i Hobart yn y ras fawr um, diwrnod yr Aldolig, a wedyn fyny i, i Airlie Beach yn Queensland, lle dwi'n eistedd ar y funud. Ti 'di neud hanner y ras ac ar dir sych yn Awstralia erbyn hyn Deio. Cwestiwn amlwg, ond cwestiwn anodd i ateb o bosib. Beth oedd yr uchafbwynt hyd yn hyn? Pan gyrhaeddon ni Awstralia oeddwn ni'n ennill y ras. Yym dwi'n meddwl bod ni lawr i drydydd wan, ond dwi'n meddwl ar y leg yma sy'n mynd ymlaen dwi'n meddwl bod ni ar y blaen eto. Yym uchafbwyntiau dwi'n meddwl yy chwilio mor y dde yym Southern Ocean yy oedd hwnna'n well do yym ond tair wythnos wna i byth anghofio a lot o hwyl yym a y Sydney to Hobart Race yy un o'r rasus hwylio mwya'r byd. O'n i ddim cweit dallt gymaint o pa mor fawr oedd o tan i ni gyrraedd 'na. Fel miloedd o bobl yn clacio ni fewn a ballu yn yy Hobart, oedd o'n amazing. Ti'n clywed yr enwe 'ma, Rio a Cape Town, rhai o dinasoedd enwoca'r byd, yym shwt brofiad oedd hwnna i gyd? Yy ffantastic, yy. Yn Rio oeddwn i yn yr Olympic Marina ond yn anffodus oedd y... oedden nhw heb adeiladu fo eto so oedd hwnna bach o disappointment yym yy oedd Cape Town yn brilliant yy oeddwn i reit yn yy ganol yr V&A Waterfront yym gaethon ni ail hefyd ar y ffordd drwy'r Môr y De lawr i Awstralia yym na mae 'di bod yn grêt mae'n Dinasoedd mawr yy 'di bod yn grêt a ma'r llefydd bach efyd, llefydd llai jyst 'di bod yn yy ma' pawb yn wrth 'u bodda' efo ras yn dod so ma' nhw'n trefnu twrnaments rygbi a barbeciws a bob dim i ni so ma'n grêt so ma' 'na gannoedd o nhw'n mynd troi fyny 'na mae o'n ie mae 'di bod yn ffantastig yr holl ffor'. A ma' raid bod pawb gartre', a fi pan ddechreuais i y cyfweliad yn meddwl 'jiw ma' raid bod Deio yn hwyliwr profiadol dros ben' ond yy dim dyna'r gwirionedd.
Yy, na, yym, o- o- o'n i 'di gwylio tua tri diwrnod o yn Groeg cyn yy dechrau hyfforddi hwn. Yym, so pedair wythnos o hyfforddi lawr yn Portsmouth ac yy ia, o'n i ar y ffordd i Rio.
A wedi dysgu'n gyflym, dwi'n cymryd? Yy, oedd rhaid fi ddysgu'n gyflym oedd, yy, nes i orffen fyny yn un o'r watch leaders ac yn un o'r prif helms a ballu so ie nes i ddysgu reit sydyn ond yy ie dyna oedd yr hwyl. Felly pam? yw'r cwestiwn amlwg. Beth nath di feddwl dwi'n ffansïo ymuno da'r ras ma o gofio bod cyn lleied o brofiad yy hwyliog gyda ti cyn 'ny? Yy dwi dal ddim yn siŵr, yy dwi jyst ddim yn dda iawn yn deud na am betha. Yym o'n i 'di penderfynu bo' fi'n bo' fi'n yy gadel 'yn job eniwe yym wedyn a isio trio rwbath newydd. Nath rywun yn gwaith jyst digwydd sbio ar y wefan ag yy nesh i sbio fewn iddo fo ag ia nesh i seinio fyny. O' hynna tua mis Mawrth ar gyfer AS yn gadel yn Awst so 'nai ddeud Ebrill so ma' gyd ma' rai pobol yn sy'n gymryd blynyddoedd cynt, fel hwn, bach o off the cuff.
Gwych. Beth oedd ymateb dy deulu a dy ffrindiau pan nes di ddweud, reit, dwi bant, dwi'n mynd i hwylio'r byd? Nes i'm deuth neb tan tua mis Mehefin, yym, cos o'n i'm yn siŵr os o'n i'n gallu neud o. So nes i ddeuth dad a mrawd a'n chwaer dwi'n meddwl, achos o'n i'n gorfod rhoi next of kin ar yr yy ar yr yy ffurflenni. Ond nes i'm deuth neb arall tan tua mis cyn i fi fynd. Yym ie, rai pobl yn meddwl bod o'n nyts, rai yn meddwl bod o'n briliant, ond ie dwi... Dwn i'm. Ie, amdani, mae'n siŵr bod e'n brofiad gwych. A ni'n gwybod hefyd bod ti'n dipyn o gefnogwr pêl-droeds, felly wyt ti'n gwybod bod Cymru 'di bod yn gwneud yn dda yn ddiweddar? Yym, o'n i ddim yn gwybod bod ni 'di qualifio i Ffrainc tua tair wythnos ar ôl o ddigwydd, pan gyrhaeddon ni... De Awstralia neu De Affrica, dwi'm yn cofio be amseroedd oedd o ond ia. So ia ma'r yy ma'r cais am ticedi 'di mynd i fewn so croeso gosa fo yna ag yy ia a fydda i mwy na thebyg adra erbyn Ffrainc. A hwylio o un lle i'r llall yn Ffrainc o bosib, 'na'r ffordd i neud hi.